maaforika borwa ikeleng tlhoko lo tlhokomeleng bana mo ko mazembeng ko dishopong tsa makula batho ba e tla re ga ba boela morago ba gaetsho go tlile go sala go le segajaja mo ga rona ke raya gore lo ikeleng tlhoko thata lo tlhokomeleng bana ba bannyane thata ga go tlhole go makatsa ebile ga e se motlholo gore bontsi jwa badirisi mo aforika borwa Mo malatsing a, ba be ba hitlhela se go belaelwa e kete ke dipilisi mo diphuthelwaneng tsa dijo tse ba di rekang mo marekisetsong kgotsa tsone di-tuck shop tsa batswantle. Baagi ba motsana wa Tlapeng hela kwa ntlenyana ga toropo ya Mahikeng ba re ba tshositswe ke go bona dipilisi mo dijong tsa bone. Mm, nna ne re le ko boagisaneng ke le ko so re be re sefa papa ya ka re tlhola re bona mo maranyane go kwetse go re bona dilo gore go tlhagelela dilo so ga re ntse re ra papa pa rapela bana re bona papa e e na le pidisi mo tang tse re e sefa ee so a ntse re tswela pele ntse re e sefa dipilisi di a tswa dintsi di le malwa mo teng moo So be re tsaya papa e re e re re busetse ko go Teddy re tle go mo e bontsha. So ra tla ka papa ra tla ra e bontsha Teddy ra mmontsha dipilisi le ene Teddy a di bona dipilisi tsa teng. So ra kopa gore no Teddy rena re kopa refund because re rekile papa mo go wena, wena o tla e busetse ko bo e rekileng ko teng. Okay fine Teddy o ne a nganga ene ee. So ka mmaya mo fatshe ka mo tlhalosetsa gore e papa e wena ga o phoso ka gore o e rekile ko rona re e rekile mo go wena. so o na feletse a re file tšhelete ya rona beke re ba re batlapeng selo se bageso ga re kutlwe sentle ke ka moo bonang bagolo ba le gale bana bala so se ba se makaletse gore borre ba ba makula ba ba di-tuck shop ke bone ntse ba re thusa thata mo tlapeng mme ko ngwe sena madi a go ya ko toropong o na madi a go reka phalese re tsaya mo go bone ga o sena madi a go reka mashi a teng re tsaya mashi mo go bone o batla go reka airtime ya ka borotho re tsaya dilo tse mo go bona re ipotsa gore ka borre ba ntse re ba tshepile yaanong go begwa tiragalo e e le ya mohuta wa yone wa ntlha mo motsaneng o mme baagi ba re bone ga ba tlhole ba tshepa sepe raese tota ke yone e re tsibositseng gore re feletse re setšhile mo papeng re bone rice rice go te ya apeya ngwana go te tabola rice ya gago re tlhatlhe rice re apeya rice ngwana ga e tabola rice e tla na le dipilisi ga re ntse re sa sha rice dipilisi di ntse di a tswa mo riceng tota rona nna go ya ka nna nna ga re sa tshepa tota ka gore re le family re tshogile gore ga nka e re apile papego le bosigo and then ra ja dipilisi le rona ra tlhokofala ka gote batho ba tlhokofalana ga ise re tsamaye re bone dilo tsentseng yalo re di bonela mo difounung ga gore go na le dilo tse di kgonang go tswa dilo mo teng case e re simolola go e bona mo tlapeng ke na le pelelo eo rra ke na le pelelo eo gantsi ka gore le bana ba ba ntse ba ja mazemba mana ko o tla bokutlwa ngwana a re mala ga a monate a jele bo mazemba bo dibisikitsi a crash ngwana ba ba ko crash e le gore mateng ya kwa ga e monate ya nka tshepa gore le tota a kry go tswa kwa lapeng le ke nang go lone ga ke bone nka tlhola ke reka papa ore stampa ore mash mo shopong tsa borre ba
mong wa tuckshopo e yo e leng moditšhaba wa naga ya ethiopia o ne a lebega a o le mowa e kete mo go ene ga go a diragala sepe se se ka nnang kotsi mo baaging a re le ene o tshwana le bone baagi ba gonne a re o makaletse go bona dipilisi mo dijong ka gore le ene ke la ntlha a itemogela tsietsi e a re le bone bareki ba ba gagwe ba ke kgetho la ntlha ba ngongorogela sengwe se ba se rekileng mo go ene

It's no problem. Don't worry me. I have sleep, everything. I have day. I have time. Everything I have. I'm gonna sh- show you. Don't worry. I tell you that mistake only. Teddy a re tota ene ke mashi o phepa a le nosi a re selabe se tlisitswe ke kwa tswang go rekang dithoto tse teng I'm I'm sorry this mistake, but me I di- this is factory. Me I didn't. It's not my uh, problem. This inside you, I'm gonna see even if I'm stressed.

Terry o kaile ha a sa ipone tsapa ka gope go ka tsamaya le ba bobegakgang jwa a utlwile dikgang a ye go ngongorega kwa a rekileng dikgetsana tse teng ka a na le bopaki jotlhe jwa theko ya tsone anytime I'm ready mm. uh, anytime I'm ready I'm gonna move this stuff anytime I'm ready mm.
no, thank you, man. anytime, anytime I'm ready baagi ba re tiragalo e e ba tshositse thata ka gore tota bone ba ntse ba ithaya ba re dikgang tsa mohuta o ke ditseya badimo hela re tshogile re le bantsi because re simolola go bona dilo tsa mofutao ntse re re nagana gore maybe di ko bogauteng dikong ntse re se sure tota gore re ka bona case ya mofutao mo tlapeng re a simolola go bona re tshogile re le baagi ba tlapeng serious ka nako e go lemogiwang tsietsi e ya dipilisi mo teng ga kgetsana e ya dijo mo go bangwe Jone bopi jo bo ne bo setse bo tshotse loeto go ikela kwa maleng. Ba bo jele, mme hela bo ise bo tsiboge gore bo dutse ha kae, gape le gore a bo na le botlhole. Ke ne ke tswa go reka papa mo shopong ya ga Teddy. re ke nna ntse ke fa ga ke apea sa le ke ntse ke utlwa medumonyana gore di go na le mathata mo dijong ka bo ke tsaya e nngwe ke e tshela mo emereng go bo sala e nngwe mo kgetsing so nte re e ja e hafanyana eo e mo emereng re e beile pele gompieno ga re re apea raese re kry-a dipilisi mo teng ga raese ga re sena re kry-a dipilisi mo teng ga raese ngwana a tswa sekolong a re mme mama a o kile a check-a le papa ga ke tswa ke mo raya ke re ga ise re checke papa re go botlhokwa gore re checke le papa mama gore a yone e itekanetse ga e teng ga re ya go checka ko papeng ngwana ta ga ta papa e, a e checka a e checka a e checka ke utlwa ntha re mama dipilisi ke tse di tswa mo teng ga papa kwa tlase mo emereng go raya gore nako o ne o tshela papa nne di le mo ga godimo mare o sa di bone di ne di khurumeditswe ke phaletshe bikinyana ya labo di ya go ya ko tlase mme papa dijo tseo tsotlhe re setse re di jele rice yo re e jele ke nna ne ke e apeile le papa yo ke re e apeile gabedi gararo re e jele ke raya gore ga re itse gore a ke dipilisi ela mo teng moo ka gore batho ba ba leka ka bojotlhe kgotsa le poe re e tshetso mo teng moo re e jele ga re itse phaleshe kana re e jele ke ipitse ke- go yana ko lapeng re tshogile ka gore phaleshe e re e jele re e hagile le yone rice e re e jele ga one yana ke ipotsa gore a mme pape ka regila mme re tla bona botshelo gona ke tshogile ke jele phalishi eo bagaetso le resa teng ke e jele ke tshogile bagaetso bagaetso e tswa mo dipapeng tsa borre ba le ga nne ba re thusa bogolo re ka nka time hela ka rone bagaetso ga e jewe le di-data le di-vulture Baagi ba motsana wa Tlapeng ba re go maAforika Borwa ka bophara molaetsa ke o, bodiba jo bo jeleng ngwana wa ga mmaago e re go bo bona o bo kakologe, gape ba re maAforika Borwa a se ke a eletsa go utlwa ka letlalo. mm, maaforika borwa ka bophara tlhokomelang bathong before le le bula dilo le dija tlhokomelang kore like le tse matsapa man if ke papa le sefe rice le e tsholole mo teng ga dikgetsana tsa teng le e shebe gore a e siame ga ena dipilisi ke ne ke bara ke re baagi ba south africa botlhe bo north west bagaetsho a re tsibogeleng selo se ne re nagana gore nako nngwe ga ba bua ka di-facebook ka di ka di di-whatsapp gore go na le pilisi e e tsentsweng mo diphaletšhing mo di-rice mo di-stampeng ke maaka yaanong gompieno nna ke bone ka matlho ke bone ko gae ke ne ke re go maaforika borwa otlhe ba ikele tlhoko ba ele dijo tse ba di rekang tlhoko bagaetsho gore go kotseng mo di-tuckshopong dijo tsa patela ga di a siama bagaetsho di tlile gore bola dijo tsa rae se re rekile ko molopolo yone e utlwala hela jalo ga re itse gore anong re tla ja dijo tse di tswang kae ha dijo tsotlhe di tle go hetsa matshelo a rona nama aforika borwa ikele ntlhoko lo tlhokomeleng bana mo ko mazembeng ko dishopong tsa makula batho ba e tla re ga ba boela morago bagaetsho go tlile go sala go le segajaja mo ga rona ke raya gore lo ikeleng tlhoko thata lo tlhokomeleng bana ba bannyane thata le kwa dikolong batho ba ba rekisang ba ele tlhoko gore ba rekisa eng ga ba rekisetse bana eng
kgakololo e ya baagi ba motsana wa tlapeng e tlhoka go tsewa tsia gonne e sa harologane ka gope le thero e e reriwang mo maranyaneng a boitapoloso Bosigo le motshegare e e kgalemang baagi ka go emisa go reka mo di-tuckshop-ong tsa batswantle. Malobanyana jaana go ne ga begiwa loso lwa ngwana mongwe wa sekolo gone mo tikologong e ya Mahikeng go belaetswe ha le ene a ne a jele sengwe se a neng a se rekile go tswa mo di-tuckshop-ong tsa yone merahe e.